ma redio lake victoria duond jokanyanam oromo kanyo sama bende koro chunya gombo mar mondo mi wagoye mbaka e chenro mar iwacha wacha e nyakalundo mar victoria ka endi ondamo prochiko gariyo nukta chiel fm walendo dhowath maduong' madonga e chuny boma maduong' ma kisumu city ka endi chunya gombo ni mondo wagoye mbaka ka endi kuom dakika modong' endi wane kama wapore wach wa kiti uh, nyocha ne jatend migawo mano mar uh, thieth migosi aden bare dwale Uh, nyocha ne obiro chuny boma ma kisumo kaendi ma olworore osiptende bura kaeto wach ma bende noago kanyo en ni nitiere osiptende maromo ute thieth maromo abiriyo Bende nowacho ni koro oseyudo ka go black aduwa go black atenga e, maendi e dhok mane jatend migawo no ero mar thieth migosi Aden Barry Duale otiyogo winjane Nimefunga hospitali thelathini na moja ya kibinafsi ambayo wanafikiri kama zamani vile walipora pesa ya NHIF watapora pesa ya SHA.

acheko giparo ni gibiro chamo pesa kaka ne gichamo e NHIF sani to koro gore lwanda jawinjo mara nitiere kaka samoro in isebedo ki dendi ojony tiwuok idhi kar thieth kama ni pare ni samoro debed ni en gima inyalo thiedhi athiedha tigomo tiduogo uh, iyudo ka samoro iketi ni a mari ni nind diriyo ninde wuod ka diriyo kata samoro iyudo ka nitiere pim moko ma bende uh, ineno ka samoro okin okin okin eh, jalony e yo- e- e- weche mag thieth lakini king'iyo gi chunyi tikoni ah ato gima ng'ano pimane to ok ane ka ka ka ka ka, ka en e gima ne onego bed ni timo ang'owa to nikech in gi kad nitiere jogo ma bende nigi kads mag thieth to kads mag thieth gi eki o gin gik ma obedo loaded gi sirikal samoro sirikal olode uh, gi pesa samoro uh, kambi mitiye olodni pesa kanyo ma samoro idwadho e siptal to in koro idhi adhiya siptende moko nitiere ma koro osewuok oko ma ka gineno ka pesa cha duong' to itimo ni gik ma samoro be indiko gik ma samoro ne ok otimni in kaka jawinjo bende iseyudo thuolo mar ng'iyane ni to mar folo ni to thieth ma bende ayudo ni endi bende en oluwore gi gima nokela kata bende sama iyudo discharge ero ni ninde ward sama iyudo discharge bende iseng'iyo discharge sheet mari cha ing'iyo gik ma bende otimni kanyo ero mi bedo satisfied ni a ka en x-ray notime ka en kama notime to bende isebedo gi thuolo mar ng'iyo ni to yedhe ma bende nomiyagi ema nitiere discharge sheet kacha koso in tek ni koro e ngima nosethiedha koro ato koro miya yien an adok ot nikech sirikal be ywak ni kadi ni no pesa ni ma bende itiyogo no ero pesa mar sha minene chulo ni nitiere siptende ma bende dwa nomwore dichiel chieng' mibiro no timwore ta en osedhi orumo king'iyo gik ma bende otimni ok oluwore gi gik ma bende ka ging'iyo gik ma bende ong'adi ok oluwore gi gik ma bende otimni bende iseyudo thuolo mar ng'eyo penjo kaachiel kod yudo ng'eyo e gik motimoni kaluwore gi thieth ma bende idhi manyo mano e gima dwa ni mondo wagoye mbaka okinyi masani endi okinyi ma jaberni ka kodi kokiyawo nyaka lundu mari mae kaka migosi aden bare dwale

hospitali thelathini na tano. Mano migosi Aden Bare Duale wacho ni gisefwenyo jobilek nono abiriyo adek adek ochiko ariyo auchiel nono auchiel achiel walu alwa lain maber mana gima wachono penjo ne ma koro wadonje alo victoria Halo, hapa yes yara hey. eh, mata mi malkemri ehe Eh, ka wuoyo e weche ma jatelo wuoyego Mhm. adieri makende kisumu kato nitiere gi mibadhi mar NHA kendo aneno gi wang'a kane an Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral kana atero nyathi matin nyathina nobedo admitted e machine to nabedo gi chandruok mang'eny mondo mi achop nachul pesa mar cha ne wayware nitiere nyako moro kanyo mok abi luongo nyinge ng'e- nyinge to ang'eyo Ah, akwa ni kata nying osiptal ka jatend migawo ema ok oluongo in iluongo nang'o
koro wawegi kanyo awadhi mbele Ehe.

E gik momiyagi e Hello. gik mayudo hello victoria Don Jokanyana, yes Riri Jara mar Kajulu Gita. mm. Eh, an anyalo paro chien kanyo ne yande nam gi minwa hospital moro e- ma Kisumo ka. Mm. No, nobedo di, noke- nokete ward. Koro kimi dis, komi discharge. Koro miya form moro kanyo koro awuotho go. Koro kang'iyo gik mondikna kagi. Ayudo ka kare nyaka, ayudo ka sirenji mane ichuoye go cha

Ni gloves ni ok en gloves moro rwako ne sama ithiedhe no. En en gloves moro ma daktari rwako sama giti ma sama nas timo round joma nas timo round ja. En en gloves achiel ma kaka norwako kobiro kode cha. Koro iyudo ka ing'iye gokinyi, ing'iyo gi saa abiriyo, ting'iyo gi godhiambo. Tineno ka ondiki ni padi en gloves gloves auchiel. Koro idhi to gloves auchiel ni. Karositol karositol ochung' ne ang'o? Ka ye ye indiko ni ng'iewo oko to ki ke kori mi deal ma ma mondo mi chul to pesa to koro ng'eny koro gima dwaro ni watime mondo kata wambe jopiny wakonyre gikete wambe jopiny wabe- wabedo wang' sirikal ma giketo namba moro e- ka- kar kar thieth kanyo ma ka dipo ni waneno gimoro mok dhi kodwa maber to wambe wachiwe lipot Erokamano.
to to loro loro osiptal ok en luso nikech joma kwa- osiptal ok kwal pesa joma kwalo pesa gin mana dhano joge ma koro igolo oko tiketo joma nyien Asante sana. Hello Victoria. Hello.
Yes.

ikwalo sirikal Mm. koro sasa kwa sirikal tigo kogone sirikal fake Mm. koro an ga dieri ga an ga yie ni kama ochako tijno kaka kake no Mhm. sirikal mag supende mag tiji wegi gi Mm. ikwale mana kaka no timo no Mm. nikech sirikal samo wiye ma ma- samo malera kore mugo imatin Mhm. itu akiri to ndende wala kana dio machia ina uwe uwe ni ngama kuni wijo kana ngama injo kana mtu azima baya

a kamoro dwa gwe kindu bei Mhm. anyalo dhi e osiptal mondo mi othiedha Mm. to daktari miya yath kata wich aduogo to kaduogo to ayudo ka kendo tuo chako medore kendo Mm. mm. awinjo kowacho ni ilaso ji gi thuon mondo mi ji onind aninda Mhm. kata ok ituo moromo kodi nti ninde ik- mondo mi pesa ong'adre uparo ni mad koro biro konyowa nayo kata daktar nyalo miya penadol to gi Mm. yedhe moko Mm. achako usadok dala Mhm. nikech awinjo kuwacho malong'o ni koro ni ikwalo iku- i- jo osiptal kwalo kwa wacho gi ng'a jo ng'a mowuoyo dong wach ni e pesa lal e osiptal mar mar sha koro wach ni en ok ni kwa wacho sawa dhi mbele were wasik Koro an ng'ato. gima- gima gima akwayo eh ni daktere to konyowa mm. to ka nitie makosa moro motimore Mm. to ng'ama opeleleza moyudo ni kuo nitiere no ero Mm. o- olosi mondo mi nikech in- anyalo dhi e hospital kaka an asebedo ka tuoraga Mm. mane otimna operation Mm. koro bang' operation sate sate asika adhi e hospital sate sate adhi e hospital Mm. to kadhi to ok kona mondo ananidi imiya mana yedhe taduoga duoga Mm. to koro kama wach nitiere ma koro wacho ni ichuno ng'ato ni nind kaendi koro ibiro thiedhi to ka ng'ato onindo gima luongo ni tuone marach emomiyo onindo Mhm. to ok ni kia ni koro ikelonwa weche moko ni koro ni dakteche Eh, rach Tanzania, dakteche kwelo Congo. osiptende kwelo ni kwelo an gino ere mawinjo ka chwanyo chunya nikech ng'ato nindo e osiptal kowinjo marach Aha. to ka koro dakterege nyalo amua Eh. ni kidhi e osiptal to kata irach timi yedhe dog dalani kata irach timi yedhe dog dalani Erokamano. ipan ma be wadhi konyore Asante sana, winjo uh, twaknino e yo makare. Thank you so much. Kone daktari ok nyal miyi. Yes, Victoria.
Eh, Yo nade? an maber. An ba chieng' maber ma iwuoyo gi Tom Jalange. Eh, Ikelo twak maber kendo gima timore sani yes.
keche momako piny Eh. dhano dwaro mana income gima donjo ma dhano dwaro Mm. gimomiyo awacho kamano Ehe. nikech iyudo ka adiera idhi e osiptal kata private gi Eh. iyudo ka inindo kata ndalo ariyo Mm. iyudo ka pesa midwa goni ng'eny to ing'e ni penadol emomiyi kata mana chloroquine moro emochuoyigo Mhm. Koro iyudo ka onego gilok pachgi. To ing'eyo ni sama koro inyenyogi e yamo kamano, Mm. dhi dhi tieko dhi- dhi konyo idhi konyo nikech koro jok ma kwelo kwelogo gin koro idhi idhi dir negi Mm. lakini to ok en ga gimoro maber adier idhi ni yudo ngima to bang' kata ndalo ariyo adek niyudo ka bil ng'eny ma ma kumra dhogi ni to kara ang'o matimore e piny kae koro onego nyenygi anyenya ne jopiny mondo jopiny ong'e ni gin osiptende mage Mm. Eh, kosa nyenygi kamano to koro gidhi dwoko wach mar wach mar mayo chien nikech dhano dhi luor ing'e ni private ema ne dhano ong'iyo ni ninyalo konyo dhano adier to ka koro iyudo ka private

Ijo nade. Eh. Eh. Mhm. Masa mjarongo. Yes.
To
auda share kodi wach mar gineno sha ma gosiptande manyo iwege. Eh. Eh yie gi minister mar edu- mar health Eh. bana Duale. Ehe. Kwayo mana agoro ne so far osetiyo maber nyaka nye gol ma ma machielo cha. Mm. Gima omed timo, orienwa Isha mondo obed maber, ochak orienwa osiptande maketo mibadhigi mondo mibadhi obed etie. Tuoche to ng'eny e piny ka nyathiwa. Erokamano. Hello Victoria. Hello, Victoria. In ema winji.
Napa.
Eh, Ineno weche mag osiptal gi? awuoge ng'a?
ma iwuoyo kod injini onyanga bada ma udweye machianda Mm. osiepna an kata samoro be dhiera nikech samoro kata kidhi e osiptal mag mag sirikal gi Mm. ikono ni nyaka ikwong i- i-register sa Mm. ama kionge yani kapok ibedo register Mm. to nyaka igol gimoro matin mondo eka iyud thieth Mm. koro gimoro matin ma samoro igolo ni samoro igolo nikech i- ibiro nikech idwaro ni mondo othiedhi Mm. to ma- gima matin migolo ne iyudo ka yath be koro onge kaka idiko ni koro ginyiew yath e chemist kama chielo Mm. koro gino onego bed ni onon kabisa kabisa kabisa to koro private be koro wiya ni koro sani kendo koro mibadhi be chako donje kendo yawa Mm. koro an kaka onyanga bada an akwayo ni sirikal okonya konya jopiny jopiny chandore oko kama lich kata mana pesa ma ng'ato odhigo osiptal onge samoro idhi osiptal to gima- gimoro matin motimni kama osekawo pesa tuudi tuo pod dhi mambele Erokamano. okamano nadogoyo machielo Asante sana. uh, wuon victor kennedy ndeda jakarabonde aneni kanyo wuon victor kennedy ndeda jakarabonde mos namin victor hallo victoria Oh, alo, japreng oyawre. yes
Iloso gi Jakom Gideon Midega Nyakwador to guru yomo gang. mm. Japreng adwa nyisi ni oh, jatelo mar mar health Mm. mokwongo nonego bed nochako gi osiptende mag public gi Mhm. osiptende mag public gi ema chandruok nitiere japeng nikech idonjo donjo e osiptal ni tap to en ena pesa ma kata kata idhi kituo to kichopo ni to dhi ng'a risiti kia dhi tim ang'o dhi tim ang'o onego bed nokwongo chako gi osiptende mag public gi Mhm. nikech mag public ji kidwaro kama corruption koro ng'eny to mana mag public nikech kata mana ka- mag public ji onge hospital mag public minyalo dhiye mo- mo- mathiedhi ma ok ichulo pesa gimoro amora en pesa nyaka gloves mineno warwako mirwako e lwedogi gin ang'e na pesa inyisi ni mondo idhi inyiew koro miya to koro kakora onego bed ni okwongo chako gi gi public hospitals gi e koko dhi e private sector asante sana
erokamano ahinya wacho kanyo ni ochak gi private ochak gi public kaeto koro eko ridre uh, e, e, e, e private aha Uh, mibadhi uh, wacho nogo tach ahinya uh, mano dhok ma bende otigo kanyo gi migosi aden bare dwale ma bende en uh, jatend migawo mano mar thieth mapacho ka indiko wacho ni mibadhi ogore ma- ogo- ogo tach ahinya kabende wacho ni oseloro osiptende maromo ka ute thieth maromo kanyo ero pra adek kod abiriyo ah, ma okwanogi kanyo ero kisumo ka endi nyocha obiro oloro olore moko okone ah, kaluwore gi ah, jogi eki sani koro giwuok gi go black kapodi koki yawo nyakalondo mari sani endi mano e wach ma bende wagoye mbaka ni nitiere osiptende ma bende sani endi oh, go black kendo ma jopiny uh, e weche mago mag sha kodi ing'adi ng'at ing'adi ng'at ma kata gima ne um, tin onego bed ni dok ne ot nyaka inindi mar mondo mi giyude pesa gi moro kaeto bende uh, ibiro ndiki ni nyaka yedhe moko ma bende uh, are not even necessary mano uh, black ma bende okoni ok ubuchamo pesa no

Nairobi, nimefunga Kilifi, Mandera, nimefunga Wajia, Kajiado, hospitali thelathini na tano. Bende in kaka japiny iseyudo thuolo mar ng'iyo uh, discharge sheet mari kata bende luwo gima bende itimoni e osiptal machiegni kabisa. To kata kapo ni uh, in jal ma bende odhi osiptal to samoro dendi rami maonge kaka inyalo cheko gigi eki in jal ma bende otero jal jatuo osiptal bende ifolo closely gik ma bende itimoni kanyo ero ka bende oluwore gi gik ma bende uh, gi bil ma bende ichulo kanyo alo victoria
nyathi nyasaye yes kende ni dada jakarabondi wuon victor kare e ichiew maber wuod nyakindu an mafine kabisa Thank you. Yes. Weche mipenjo ka te, Eh. japiny ma en an matuo modhi e osiptal, Mm. samoro tuo rocho wiye ma ok lugi. Mhm. Mondo ilu discharge receipt cha ing'i gik mane otimni king'iyo cha. Kamoro tek ma kawuono kaka winjo ka ipimonwa goni. Mm. Koro wa- pachwa oyawore matin mondo ka adhi e osiptal to acheka ni gigi to adiera kuonde moko to nitiere ma kata bende daktari temo ng'eyo gima tuoyi kosedi opimi ni onge gi teko Mm. to kuonde moko to inyalo keti mibedi to kadiera to ok onego bed ni ibedo kanyo ndalo adek Mm. onego bed ni thiedhi ithiedho maber tidok dala Mhm. koro kuonde moko to nigi mibadhi mibadhi nitie Mhm. mano ok wanyal tamore kuonde moko nitiere godo koro gima jotelo magwa otim Mm. gifolo gi closely kato gikony raia mondo gik moko ringnwa maber mondo jok machalo joma chuno ji ka dipo ni bende ok itu ahinya ni tinyalo weyi dhi adhiya gi jok ma keto gik moko nitie gik moko minyalo medega e, e, e thiethnino Mm. pes madongo adier mar nyasaye joma osedhi e osiptal ong'e wachena inyalo medi madongo ma kata in be ichicha achicha to ding ni in be koro ni isechudo to be kawuono samoro e higa achiel koka ni dhi kata dichiel wacho ni "A- aisuru o- pesa nano be osebedo kanyo kata kothiedha to that extent be onge wach kech to ji kechiga lakini kaka itim onge nikech ok inyal dhi sana gi daktari mathiedhi gi pok ochuoyi sandanyi marach materi piny kocha nyasaye ogwedhi
igoyo daktari samoro chunye nyalo bedo marach mochuoyi gi mane ok i expect hallo victoria Japeng wewe. eh oyawore osiepna ahinya nyaka sani mm. iwuoyo gi malaki ogana wuod kamseri nyagowa republic mosiep kennedy ndera nyathi nyasaye Mm. ing'e ni kelo penjo ma direct ndi ma wawe lworo piny Mm. gima timore kuom osiptal ka Mm. iwacho ka gimoro pile ni ni rwak ni ane gi sut motegno ing'e ni rwakruok nyalo munuori Mhm. ami irwakori maler tidhi e osiptal inyalo yudo ka samoro daktari chiki ni ng'eni ng'ani bende ong'e gima otimo samoro inyalo thiedhi to kitieko kodi tikoni ni jatelo bilni to biro kama kama to kinyosori ng'ama nyalo nyisi bilni noonge namba ariyo idhigo osiptal ka samoro ng'ato dende omero ma en gimolawo en ngima Mm. ma koseyudo ngima Mm. donge mako dhoot gi idho pikipiki gidhi kuma noaye Mm. namba ariyo ing'e ni daktari bende rwaki e ward koneno kaka ichalo Mm. nitie tuo moro minyalo koni ni ahito ok owinjore idhi dala nikech kaluwore gi yedhe momiyi samoro ok ibi rito rito mondo omi muony yedhego kaka idwarogi koro ing'e ni ka in kaka jogi nyalo asesi to ginyalo ng'iyo kaka imuonyo yedhegi Mm. ae to inindo bende kama safe ae to idok Mm. gima koro ayudo ka koro odwanyore ma bende nyicha neno kata mana machiegni kae osiptal moro irwako nyaka johoma nikech sa nitie koro en e wimbo mar ni sa nitie koro irwako arwaka nyaka ng'ama ni mana gi homa matin to bora ni in e wuon to ka kiny piny obiro to bil daba koro chutho to ka jatelo mar migawo ni nyalo konyo kendo gino nyalo goyo koko mondo mi ni ng'ama inyalo rwaki to inyalo rwaki lakini korka bil koni to wan jotuo kata joma dhi e osiptal Ero kamano. da ber ok nyal ting'i mondo ing'i bill ka ok kamano japiny an awegi kanyo erokamano erokamano kaluwore gi sa aneno ka endi ka adong' gi dakika achiel kende to uh, adong' gi dakika achiel to richard omundi oyo donjo ka endi gi weche manyien uh, ka bende pod abedo paro ni ka endi ridhisha jamii e chenro makoro Uh, tiyo maber ahinya goganda kendo chiwo pesa kaendi tugre dhisha aduogo somo joloch kaendi e tielo bugik mar oru nyaka dam oru nyaka loka cha nyinga misegno rambus nathaniel japeng loran wuod okana wuod nyakindu nyinga bar kepesde county pod biro dong madam theodora nyangweso